Excitement. Gweud pwy wyt ti? Uh, Jennifer Jones, di'n enw i, ond Jennifer Vaughan oedd fy enw i pan o'n i'n gweithio yn y nog. A ti'n gweud pam bod ti'n gweithio gyda nhw nawr nawr ten oedd hwnna sbel bach yn ôl nawr? Um... Um, 2003 oedd y tro cynta ni a Benair a wedyn eto ah, chydig o flynyddoedd wedyn, cwpl o flynyddoedd wedyn efo Melangell a wedyn Morfa, the ghost of Morfa Colliery. Oh, dewn ni hwnna mewn, mewn, mewn munud ond ni a Benair oedd hwnna'n dipyn o sioe yn dod e? Lle di sbonio'r beth beth oedd ni a Benair a, a pwy o ti yna fe? Um, Wel, ail gread o'r um, sioe gerdd, uh, neu'r opera rock iconic, neu fan air oedd hi, uh, sgript gan y diweddar Sean Eirian, um, fersiwn cyfoes o'r, uh, or sioe ac yng nghymeriad i oedd uh, fflangell. uh, oedd yn rhyw fath o uh, dominatrix ac o'n i wedi gwisgo lledr

yy sacsaffon a pethe. Yym o'dd rwbeth yy arbennig i r- yn y yn y sioe i ti? Wi'n cofio ti'n neud ryw fath o dricie yndwt ti? O'n yym wel o'dd 'yn nhad yn arfer neud yym hud a lledrith felly o'dd gennon ni'r bocs mawr coch 'ma efo cleddyfa o'dd yn myn' mewn ag allan so nathon ni yy dod â hwnna'n rhan o'r sioe ag o'dd cymeriad Neil Maffia yn ryw fath o yym arweinydd y syrcas ti'n gwbod wedyn nath o roid yng nghymeriad i yn y bocs ac oedd, ie, o'n i 'di anghofio am hwnna. So hwnna, oedd hwnna reit ar ddechrau'r sioe ac o'n i'n dod allan o'r bocs. Ie, ti, do, fi'n fi cofio, oedd, fi'n cofio ti yn y bocs a Neil yn rhoi y clyddyfe yn y bocs. Mm. Dim yn y lle iawn bob tro. Oeddet ti'n gallu clywed rhyw sgrechiadau. Neil! Mae gyda ni lot o hwyl yn do fe? Do, do. Oedd o'n, oedd o'n gyfnod, achos o'n i'n byw yn y gogledd ar y pryd, felly ddes i lawr i, i byw yng Nghaerdydd a gweithio yng Nghastell Nedd. Ac um, fel chdi, ti'n modd, o'n i'n chwarae clarinet, so o'n i am y tro cyntaf yn actio ac yn, yn chwarae offeryn ac yn canu ac yn rhan o sioe gerdd, rili really cyffroes. A oedd o'n gyfnod nath newid y mywyd i, achos nes i gyfarfod yng ngŵr trwy'r Sioe, felly. Do, ie, na fe. A siwr ddigwyddodd hwnna? Um, mae mrawd yng nghyfraith i dyfan, fo oedd y cyfarwyddwr cerdd, a wedyn, ie, yeah, doth gwion wedyn i weld y noson agoriadol oherwydd hynny. Ie, yeah, fi'n cofio, fi'n cofio ti'n gweud, o, dyna'r dyn wi'n mynd i briodi. Fi'n cofio. Ie, yeah, oedd gynnu fo'n dewis. so, nes i fynd, ei, chdi. Yeah. Ac um, ar ôl y siow, wrth gwrs, o ti mor dda, um, gath na nôg ti'n ôl i wneud uh, sawl siow e- arall. Yym yy sôn rwbeth am yym Melangell te achos o'dd hwnna yn yy sioe gyda cerddorieth hefyd a offerynne on'd o'dd e? Oedd oedd ag o'dd 'y nghymeriad i Ceinwen y Carw. Ceinwen y Carw. O'dd Ceinwen yn chwara'r Tin Whistle ond dydw i ddim yn chwara'r Tin Whistle felly o' raid i fi ddysgu sud i chwara'r Tin Whistle yn eitha t'mo' sylfaenol yym ond sioe hollol wahanol yym dyfynod i sgwennu'r gerddoriaeth eto dwi meddwl yym ie jyst sioe yy hyfryd cast Ba- bach yn wahanol, teithio Cymru eto, a nathon ni'r sioe yn y ddwy iaith. Um, felly, ti'n rhaid gorau atgoffa dy hun, rhaid gynnu. Neu Saesneg heno, neu Cymraeg fory. Ie, oedd hwnna'n anodd, The Princess and the Hunter oedd e. Ie, ie. Um, a gweud y gwir, um, ti'n sôn am y tin whistle a bod ti wedi gorfod dysgu fe. Um, Wy'n teimlo bod na nog yn, yn gwmni da iawn i ysgogi pobl i wneud rhywbeth bydden nhw ddim yn wneud fel arfer. Yn union, a mae yna lot o gefnogaeth wedyn, ti'n bod, a ti'm yn cael get away efo deud, o dwi'm yn meddwl allai wneud hynna. Wel na, ac mae mor bwysig ti'n bod ti'n cadw'r sgiliau yma i fynd, achos mae lot o bobl yn chwarae ffyr yna yn yr ysgol, a wedyn yr ei gorau iddi, ti'n bod, ond oedd yn ngorfod i fi, yn enwedig efo'r clarinet er enghraifft, ti'n bod i fynd, o na, dwi'n gallu chwarae, yeah. dwi ddim yn wych, ond ti'n bod, allai gadw'r sgil yna i fynd. A dim jest offer yna hefyd, um, oedd um, gyda, gyda'r llais hefyd, ti'n bod, yeah. os ti'n cofio, oedd uh, Emma Stevens-Johnson gyda ni yn... Uh, yn edrych ar ôl yn llaesiau ni, pa mor bwysig oedd e i ti ar y pryd a nawr? Achos uh, ti ddim yn actor ragor, ond uh, wyt ti dal yn defnyddio'r sgiliau na ddysges ti nôl yn y dydd? Ydw, yn enwedig fyswn i'n dweud efo cyflwyno radio, ti'n gwybod am y sgiliau llais na, ti, ti, ti ddim yn colli nhw, ti'n gwybod ag... Um, mae beth ti'n gallu gyfleu efo dy laeth, pyn bod ti'n canu neu'n neu siarad, t'mod ma' be' ti'n gallu gyfleu mo- mor mor bwysig ma' tôn llais ma' ynga- ynganu jyst yn yn rwbeth t'mod ti'n gweithio arno fo pan ti'n ymarfer ar gyfer y sioe felly ma' wel dwi licio meddwl bo' fi 'di cadw'r sgilie 'na i gyd i fynd t'mod. Ie. A wedyn yy The Ghost of Morfa Colliery yym sioe gwahanol do'dd dim yy cerddorieth yn yn hwnna. Na. Ag odd hwnna yy Doedd hwnna ddim yn teithio, oedden ni wedi'n lleoli yn Theatr Dylan Thomas um, yn Abertawe. Um, fel mae'n digwydd, o'n i'n feichiog ar y pryd. O ti nawr? O'n, ond oh. yn, yn gynnar iawn yn y beichiogrwydd, ac uh, felly o'n i ddim wedi deud wrth neb ar wahân i'r cynllunydd gwisgoedd, cos nes i ddeud, wel, yn ystod, yn ystod y cyfnod, mae'n bosib iawn fyddai'n tyfu, Felly wnaethon nhw wneud gwisg oedd yn gallu, timod, cael ei adael allan yn y cefn. Ac um, oedd uh, Alan Saunders yn y cast efo ni hefyd. A dwi'n cofio ni fyny ar ryw platform yn ystod ymarfer. A nath o ddod tu ôl i fi a mynd, bw, ble yn ydych chi? Nes bod fi wedi neidio. A gyda i fi ddeitha fo o Alun, ti'n gwybod bod ti'n mynd, ti'n gwybod, dwi'n disgos o paid yn ei hyn eto. Dwi'n fel, oh my gosh, dwi'n mor sorry. Ie, yeah, mae'n yn atgo fi. Yeah. Neith aros efo fi, ond ie. Yeah, ac wrth gwrs, ti'n rhaid fi ddeud, oedd gainor ac oedd y cwmni'n ofalus iawn ohono fi. do'dd o ddim yn broblem t'mod ond yym ie dwi'n cofio odd o'n odd o'n gyfnod cyffrous iawn yn bersonol ag ag o ran gwaith. Wel ie ag wrth gwrs odd y cymeriad o' ti'n ware o' ti'n ware mam yym y crwtyn odd yn gwitho yn y pwll glo. O'n. Yym ag wrth gwrs o' ti biti roi genedigaeth dy unan mewn cwpwl o fisodd so... Hmm. ...yym odd wnna wedi argraffu arnot ti o gwbwl achos bod bo' ti'n gwbod beth o'dd yy o'dd y stori beth 'di colli plentyn on'd o'dd e t'mod yy... Oedd. ...yn y pwll glo o'dd wnna yn mynd trw dy feddwl di o'dd e'n anodd i ti? Yym oedd wel a- a- pan ti'n feichiog ma' dy hormone di'n bo' man pryd bynnag yndydi ond o'dd 'i f- o'dd 'i'n stori hynod o drist ag o'dd 'i'n stori wir o'dd 'i 'di selio ar ar ddigwyddiad go iawn ag yym o'dd yr ymateb odden ni'n ga'l gyn y gynulleidfa ifanc yym adran iau t'mod ar ar ddiwedd y sioe achos odden ni'n neud sesiyne cwestiwn ag ateb, ac oeddet ti'n gallu deud bod wedi gwneud iddyn nhw feddwl yn ddifrifol am y digwyddiad a trasiedi a plant yn gorau mynd i weithio mewn pwll glo ac ti'n gwybod oedd o'n herio'r gynulleidfa dwi'n meddwl y- y- yn emosiynol oedd o'n sioe eitha eiddfed i, i oed y gynulleidfa ond oedd hwnna'n beth da a dwi'n meddwl bod yna nog yn herio plant ifanc a, a cynulleidfaoedd ifanc i, i feddwl am bethau sydd ddim yn arwynebol, sydd ddim falle just yn rhyw tod, sioe hapus Nadoligaidd yn be bynnag, ti'n fawr? Mae'n rhaid bod gorweliad y plant yn dweud. Ie, ydyn. Mae'r ma, ma sesiwn bach na ar ddiwedd uh, y ddrama yn uh, Theatr Dylan Thomas bob hydref. Mae hwnna uh, i fi, wy'n credu bod e'n bwysig iawn. Mae'r plant yn cael y cyfle i ofyn pob math o gwestiynau. Oedd ambell i gwestiwn bach uh, digri wedi uh, codi? Dwi jyst yn cofio un sy'n sefyll allan yn y blentyn. O'n i'n canu yn ystod yr sioe, tra o'n i'n hongian dillad ar y lein. A mi nath y blentyn, a dwi ddim yn gantores wych, neu dwi'n dwi hollol onest, fedra i, fedra i ganu, ond dwi ddim yn, dwi ddim yn nawdydd. A dyma'r plentyn ma'n dweud, o, newch chi ganu'r can eto o flaen pawb. A dwi'n cofio meddwl, oh, Wel, fedra i'n dweud na, achos mae'n ebach yn awkward, ond os dwi yn canu, mae hwn yn mynd i fod yn really, really weird. Felly nes i sort of rhyw hanner canu pennill a Aled Herbert ac Alun Saunders yn rhoi kind of edrych yn y fi trwy gornel y llygad, ond um, yeah, ond dwi jyst yn cofio bod cwestiynau doeth iawn yn dod ganddyn nhw chwarae teg, ti'n o ystyried i hoedran. O ystyried i hoedran, ac, ac yn rhan bwysig iawn o'r siow. Um, Beth licet ti weud fel timod darn i gloi ar gyfer pen-blwydd Theatr na Nod? Wel, llongyfarchiadau mawr, mae deugain mlynedd yn yn garreg filltir. Does dim llawer o gwmnïau, heb sôn am gwmnïau celfyddydol yn cyrraedd y fath garreg filltir. Diolch, diolch am yr holl gyfleon i wneud pob mathau o o sioeau gwahanol yn y ddwy iaith ac yym Diolch am cael y cyfle i gyfarfod y ngŵr, nath o, nath o newid tywydd y mywyd i, a, a pob hwyl at, at y deigion mlynedd nesa. Jen, diolch yn fawr i ti. Diolch i ti, Fel.